and everybody that this is what it is we are we are. Baabi mo so ka sɛ ɛyɛ nokorɛ Mahama ka na waba bɛ clear no ɛyɛ ne bɔne na waba bɛ twa waba bɛ tua so ka ne bɔne ɔyɛ no within the first term ɛna waba bɛ tua so ka ɔne ɔmo yɛ adwene anaa me ne wo bɛkɔ gist no mu nkɔmɔ no mabobɔ a mede ɛɛbrɛ wo na mmom no ansa yɛbɛkɔ yɛn nsɛm mu no meka wo sɛ yɛ new viewer anaa wɔn subscribe a mɛɛgye sɛ ɔbɛ subscribe like charge wɔ comment no mu share video no. na ɛma afoforɔ ntumi nhwɛ bi. Nti Ɔmanpanin Mahama yɛse ɔno ne ɛyɛ um, Finance Minister kesew atofoɔ se ɔmo a clear energy sector, sector debt of 1.47 billion dollars, ɔmo a clear saa debt no. de afi hɔ. Na wohwɛ social media no so a, amanfoɔ redi nkɔmmɔ, amanfoɔ ka sɛ o, ɔmanpanin Mahama wayɛ adeɛ, ɛndeɛ Sadiq Adams mu nyinaa aba abɛka wɔn deɛ. Yɛ sɛ ɛka bi a ɛda hɔ ɛna me adundum kanea bi dum sɔ bɛba a na ɛna ɛde ba IPPC na wɔn atwe wɔn waya na ɛhyɛ mu no nkurɔfoɔ na wɔn supply te sɛ generator yɛ supply wo power wɔ wo fie woantua a wɔmmɛka nkyerɛ wo bɛkɔ a na watwe power na ɛreba wo fie na adum Yɛse saa IPPs no nyinaa no, ɛnnɛ yi Finance Minister anɔpa yi statement se energy sector debt no wɔn atua one point four seven billion dollars ɛkɔ. Ɛnyɛ asɛm ketewa o, one point four seven zero billion ɛno yɛ sika a yɛatua nti wɔn a yɛde di wɔn ka nyinaa no Ato fɔ se nse Ghana yatua. Wohu sɛ early this year na wɔde biribi a yɛfrɛ no Dumsor Levy bae sɛ yɛbetete. Mennim sɛ ɛno bi ka ho a. Gye sɛ kanea na ɛbɛgyina. Ghana media mmara so sɛ yɛka nnoɔma a President John Dramani Mahama, His Excellency, reyɛ. Na ECG ɛka bi da hɔ a ɛsɛ aban tua. Eti na na wɔn yɛ no dum sɔ fɔi fɔi fɔi fɔi. Time a NPP wɔ so no, na car no da hɔ but na wɔn dundum light. But NDC baa so nko ara no, wɔn hyɛ da dundum no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ animguaseɛ ama aban no. Mampanin John Dramani Mahama, His Excellency, atua 1.47 billion dollars. Abusuafoɔ. Watua saa ɛka no a ɛda hɔ no, watua. Ɔn sɛ mediafoɔ no nka ho asɛm. Ka deɛ mediafoɔ no pɛ no sɛ biribi sei baa na nka aban apɛ sika ama wɔn na nka wɔn aka. Aban amma wɔn sika deɛ a wɔn nka. Mote wɔn retwɛn sɛ aban bɛfiili na wɔabɛka ho asɛm. Wei mosɔre a mote wɔn a propaganda news na mopɛ mopɛ sɛ moka. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ mo viewers bɛnya nsɛm aka. Mo bɛ brainwashe nkorɔfoɔ adwen. Ade papa a President John Dramani Mahama ayɛ no deɛ monka ho asɛm. Abusuafoɔ, seesei President atua saa ka no. Na ɛno koraa nna nkyɛɛ no, the deep inside story no, amanfoɔ kasa ɛrekyerɛkyerɛ mu sɛ, ɛkame akɔ akɔyɛ te sɛ wɔde glory no nyinaa ama Ɔmanpanin Mahama ne Kenso atofoɔ se ɛnyɛ saa na ɛteɛ na mmom no deɛ ɛteɛ ne sɛ under the Akufo-Addo government no ɛyɛ ɔno nso ba bɛclare debt no bi a Akufo-Addo debt ɔba bɛclare yɛ was 1.4 billion nti sɛ ɔmo di nkɔmɔ no ɔmo di nkɔmɔ no yie na there's nothing like aban bi aba a aban no baeɛ wamba mbɛyɛ hwee alɔfoɔ yɛnhwɛ video wei sei nkɔmɔ a ɛkɔɔ so wɔ GH1. It's never true that one government came in and sat there and did nothing.

So what is much ado about nothing? Nnadɔfoɔ sɛ wotie nkɔmmɔ no yie a, wei yɛ nkɔmmɔ ɛkɔɔ so wɔ GH1. Na me ne wo ba bɛkɔ very deep into the story ɛndeɛ detailed analysis ɛkyerɛ yɛn the way a nneɛma kɔ a in this video no wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ Ɔmampanin Mahama deɛ ɔyɛ no ɔde pepa ne bɔne, ne bɔne a ɔdii no within the first term ɛka a ɔbɔ to hɔ mu no. ɛna waba ɛba bɛ clear saa ɛyɛ ɛka no nti mɛma Ghana foɔ hu ne sɛ yɛ favour arofoɔ nkɔmɔ no yɛ interesting yɛhwɛ video no ɛwɔ this side ɛnyɛ dɛn ɛfa mmra. Dr. Atufo se na ɔde abɛto dwa sɛ ɛyɛ NDC aban a GM ɛda ano ɔmatua ɛyɛ energy sector debt a ɛyɛ na NPP foɔ egya no hɔ ɛkɔɔyɛ no. ɔmo ɛyɛ 2025 yi ɔmo de afɛ pɛ ɔmo atua ne nyinaa firi hɔ a ɔkyerɛ mu sɛ ɔmo atua 1.47 billion us dollars ɛyɛ 2025 yi a to ɔde bɛto dwa no ɛna ɛyɛ former finance minister nso so ɛwɔ ɛyɛ akufo ado aban mu ɛbɛkyerɛ mu sɛ adeɛ a mayɛ a ebi nsi dɛ ne nti anyway ɛyɛ 2024 ɔmo ankasa wɔ aban mu no Saa ɛka yi a yɛka ho asɛm yi, wɔtua mu ɛyɛ one point four six billion US dollars. Kyerɛ sɛ wotua one point four seven billion US dollars a difference pɛ ɛwɔ mu no ɛyɛ sɛn? Aha ɛna wɔkyerɛ mu sɛ NPP foɔ yɛyɛ no wɔn amfa mmɛto wɔn ano ankeka nso ɛyɛ Dr. Atofo Ɔsen yɛɛ saa adeɛ yɛ kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ adeɛ a ebi nsi da wɔ wiase paa anaasɛ npp foɔ ntumi anyɛ bi da no ɛna ɔno watumi de afe baako pɛ abɛyɛ na moma menkɔ akyire kakra na menkyerɛ mu deɛ nti a saa ka no bɛdaa hɔ sɛ mokaeɛ a ɛyɛ firi 2013 na bɛsi ɛyɛ 2016 a ɛyɛ jm ɔbɛfa ne first time medi ɔman ghana so no dumsɔ nko a dumsɔ na ɛneɛ mote yɛ computer akyi yɛ adwuma bɛte ano fɛw air condition bɛte fɛw fɛw na ɛbobɔ ayi saa ɛhyɛw paa na mo nyinaa professors mo nyinaa mo agya adwuma mo gu abɔnten wonkɔ ɛyɛ ministries no na obi agyinagyina abɔnten no mo di nkɔmmɔ di nkɔmmɔ ɛfiri sɛ light ne hɔ na adeɛ yɛ adwuma na wɔn mo yɛ coasters wɔn fish prɔprɔ wɔn kɔtugu yɛ wopɛ sɛ ɔte ase a bisa akorɔ bɛtɔ ɔno ɔyɛ victim ɔbɛka akyerɛ wo ɔno ananum tɔn waka ɛwɔ ɛyɛ camera mu ama yɛate aha te costos ɔmo lusu ɔmo ɛyɛ investment nyinaa ɔmo mbɛgya adwuma gya adwuma aha ɛnyɛ hɔn nko kɔ hospitals ɔmo ɛyɛ ɔmo operation mehu instances a ɔmo de torchlight ɛna na ɛyɛ adwuma nkurɔfoɔ ɔmo nkwan oh ɛno na ma ɛyi saa delivery delivery wei sɛ ɔda ɔda ne bɛbaeɛ no nyɛ dum so a na anka saa aduane no wobɛtumi ano aduane wɔ fie a na akɔda online ba woyɛ hyɛ fridge mu a ɛbɛporɔ aha fridge no ankasa na low current fridge no si so paa but ɛntumi nkuli deɛ condition ne nnipa efeesi no no ti adeɛ no hyɛ mu a fridge no sɔ ɛbɛsɔ Bosa fa na wɔakyire no ɛtwa no ho batoboa nkuli at one point kwa me ka sɛ me fridge asɛ yɛtam kɔma a ɛyɛ electrician ma ɔhwɛ ya ɔsɛ ɛnyɛ hwee condenser yɛ adwuma bibia yɛ fine the only ɛyi ne sɛ power na ɛ power no no low current ɛyi kyɛ sɛ bodɛɛ 2013 to 2016 deɛ ɛfɛ mu ano dum so ko yɛ low current kun yɛ nti no you can imagine the cost of dum so ɛno no na ɛyɛ jam the first term na ban no wɔn asan yɛ very careless na wɔn kɔsen sign contract out of desperation ɛne frustration wɔn kɔsen sign contract na contract no wɔn kɔsen sign na ɛho ka no wɔn kɔ no wɔn anfa ka no ankɔ wɔn gya aka no wɔ hɔ a yɛfrɛ no legacy debt ah kyɛn no na nana akufo ado ɔbɛ inherit from jam the first term. ɛno na nana akufo ado ɔbɛfae wei ɛyɛ japade a egya maa no no ebi no no enu nti no ɔno no nso baayɛ ne first ayi focus koraa yɛ dum so ɛkwan ɛfa so ɔbɛ clear dum so ɛna ɔbɔɔ no ho mmɔden a 2017 wɔn ndi dum so maa ɔman ghana obiara nya ahotɔ nti no ɔno nso so before so ɔbɛyɛ ne dum so no sɛ ɔso invest wɔ energy sector hɔ ɔyɛ yɛ nneɛma nti sika no bi kɔ di hɔ nti ɛbɛ pii kan na ɛda hɔ no so na ɛka no blow up. nti no ɔmu kyerɛ mu sɛ by 2020 na baabi ɛka ne da paa no kyerɛ sɛ na ɔma anyɛ ho biribi a nka eh, yɛbɛyɛ yi koraa yɛbɛyɛ wei sei eh, yɛbɛlusu eh, power ne energy a ne yɛnya no nyinaa no yɛbɛlusu in fact contract bi wɔkɔ ɔma yɛntumi antua mu ɛho sika a ɛkɔyɛ ɛka a na ɛda hɔ nom a mahu ɛho document redi redi bi a nti ɛka paa deɛ ebi baa energy sector hɔ nom ɛno na wɔn hyɛ ase sɛ wɔn tuatua a 2024 wɔn tua mu ɛyɛ 1 point ɛyɛ 46 billion us dollars nti ɛyɛ new government yi baeɛ no ɛna ɔno nso so afi wɔabɛtua ɛka no bi ɛyɛ 1.47 billion us dollars ɛno na dr atoforson ayɛ ne ho public relations officer ɔyɛ adwuma mu bi ehu sɛ deɛ ndc aban wɔn ayɛ bi nsi da no na wɔbɔ ho dawuro nti ɔbɛbɔ ɔyɛ na ana ɛsɛ npp foɔ ɛɛ ɛyɛ wɔn nso so di mirika aba abɔnten sɛ yɛayɛ biara yɛanka koraa ma obiara nte but mɛmi mbili mu ɛyɛ ndc foɔ na wokɔ ɛyɛ post no a ɛyɛ dr tofoɔson ɛyɛ yɛn ase paa na akɔ ready comment na sɛ mu si di former president nana akufo ado atam no kyerɛ sɛ obi tumi bisa sɛ eight years nana akufo ado ɛba aban no mu nyinaa no dɛ paa na otumi yɛ ɛde bɔ ɔman ghana kyerɛ sɛ wei mu one year no ɛkoraa so wɔ mfasoɔ kyɛn ne eight years no obi tumi gyina hɔ sɛ deɛ wɔn mu yɛ no deɛ wɔn bɛyɛ ama ɛyɛ eh, npp foɔ bɛba power paa na ɛdi 41 years kɔ ne kɔ read comment ɛwɔ ɛyɛ facebook dr atɔfoɔ sɛn ne post a ɔyɛɛ no ase but memblame wɔ mo aha deɛ ɛdi kan deɛ nkyɛ memblame wɔ mo no npp foɔ so ɔmo bɛ communicate ɔmo achievement paa deɛ nkɛ ne nkɔm de bɛko aha nkɔm bɛko among themselves ɔmo bɛyɛ alan baomi alan baomi ɔmo firi alan baomi anoma bɛyɛ ken ba omi a connected aha to mu de bɛko didi ɔmo ho atam a na nneɛma ɔmo ayɛ atwa mu no na nunu mmom na anaasɛ nneɛma ɔmo ayɛ a nkɔmɛtumi abɔ ho dawuro ama ghanafoɔ ate na nnipa ehunu deɛ ɔmo yɛɛyɛ no ɛno deɛ ɔmo de akɔto baabi koraa because aha ayɛ sɛ ghana ni atu kwan akɔ aburukyire na wakɔtena classroom yɛbisa question no ɛte hɔ nom ɔnka broni nim ketewa bi a ɔbɛka ma obi ehu sɛ yɛɛ NDC fo ayɛ sɛ mmorɔfo ketewa bi na ɔbɛyɛ no ɔbɛ communicate amagnify no ama na yɛ kakraka ayɛ sɛ microscope ɔde hwɛ adeɛ a na ayɛ no kakraka na ayɛ sɛ obiara hu sɛ ɔyɛ adeɛ but adeɛ no ɔyɛyɛ no mmɛhwɛ mu no na yɛ keteketeketeketekete ɛnso ɔno ankasa ne ne policies ankasa ɛne social interventions ankasa no ɔni bi nti ɔtumi yɛ biribi ketewa bi a ɔso ɔtumi kyerɛm na nipa fili sɛ ɔyɛ adwuma ankasa wodeɛ wɔ ankasa bisa ho sɛ from ɛyɛ eh, prof mills ɛde bɛsi jm ɛde bɛsi ne second term jm yi ka social policy anaasɛ intervention anaasɛ policy a affect nationwide nipa bebree wodeɛ ka baako koraa na menhwɛ wontumi nyɛ biribiara saa but nana akufo ado ɔsɔre dum sɔ maa mo nso ɛnna mo nso mo nim hwee a wayɛ free senior high school ɔn na de baayɛ ama mo nyinaa no wo a wo type kɔ ebi kɔ ɛno ti kora na atumi kɔ school sɛbi sɛbi wo maame no papa ebi akura ase baabi na ɔmo teɛ school fees nkomo nya bi nso watumi akɔ school tumi egyina social media ɛtype but wontumi nfa ɛyɛ enidie ɛne gratitude ɛma nipa na ɔboa wɔn no ah nti no deɛ mekyerɛ mu ne sɛ wɔn mo na ankasa wɔn ni hwee de ma mo. to wɔn nya ketewa bi a ɔsɛ wɔn ma no yɛ huu na yɛ kakrakaa na wɔn akyerɛ mu a ɛna mo nso a motumi yɛ nneɛma no montumi mmɔ ho dawuro mooko mo de bɛko mmom baa mo mmɔ ho dawuro ɛma ghanafoɔ ɛhu deɛ moayɛ ɛka mo gyaa no hɔ no me ne npp foɔ anka mede saa ɛyɛ document ne information no nyinaa aba abɔnten ne ɛyɛ analysis no ɛne deɛ mo de pii soɔ nyinaa mo nyɛ analysis ne kwan a mofa so a motua payment structure mo de ne nyinaa ba abɔnten ne ahwɛ obiara performance but npp foɔ kɔm de bɛko aha nti no sɛdeɛ ɛyɛ mo party no anaasɛ mo a moyɛ mo party no saa na ghanafoɔ nso ɛbɛhu nti no sɛ mo ankasa mo ntena ase na mo nka mo mmom na mo communicate nyɛ party no yie ɛmmaa ɛyɛ ordinary ghanaian na ɔno no ɔyɛ floating voter baabi a ofiri sɛ hɔ kɔ yie no ɛbɛto ama no ɔno no ɛntumi meki right decision na sɛ mobɛka mo de ahyɛ no mo de ako na deɛ ɔnyɛ hwee no bɛfa biribi ketewa bi na wabɛkyerɛ sɛ no na wayɛ save ghana anaasɛ wasave obi a montoa so ɛ sɛ mona monya ho party no ho sika de me a mete a meka sɛ mobaa bɛn mu a menya hwee ni mehwii nim just sɛ mo policies it make more sense to me than nkokɔ nketenkete than 24 hour economy a obiara nim sɛ yɛ scam aha ɛno no ɛnti na ma me di mo akyi no a nneɛma make sense Nana Akufo Addo anyɛ hwee ama me. Me maame ne papa wɔn kookoo koraa na ɛyɛ JM ɛne Mills ɛma ani wu yɛ no. Wɔn fa Agric offices ɛde kɔ nkura ase ɛkɔ dua ma ɛyɛ akuafoɔ no ama wɔn asan nya wɔn farms back. Mente so wɔn ka ho asɛm koraa wɔ ɛyɛ media baabiara. Ɛnso me me parents ɛyɛ beneficiary. Ɛnso baabiara no hɔ wɔn bɔ saa adeɛ wei so. npp foɔ ɔmo party no ɔmo ɛtɛrɛ opposition akyɛ tu because so ɔmo ɛnka ɔmo mmom nkasa ɛna ɔmo kɔ nti ntɔkwa no mmom no ɛde ɔmo bɛba power. Ghana has paid a 1.5 billion dollar energy sector debt. Now, this one goes all the way back to 2015. Remember the energy crisis doomsaw Ghana was experiencing in the first term of President Mahama?